Haut ass eng ganz ganz besonnesch Folleg. Firwat?
Well mer haut eis hei zesummefonnt hunn, fir dee grousse Mystère vum Liewen opzedecken, d'Fro, Wat ass gudde Sex?
Dat hei ass méi wéi Sex. Mam Kelly, mam Tessy a mat mir, dem Anne. What?
I'm menstruating. Why is that a big deal? Mir schwätzen all Woch iwwert en anert Thema zur Sexualitéit. What the hell to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Vu wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken. Aww. Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper.
Wou ech driwwer nogeduecht hunn, wat gudde Sex ass, ass mer am Fong als alleréischt agefall, wat ech geduecht hunn, wat gudde Sex wier. Wéi s de kleng waars? Jo,
dat ass vläicht elo e bësse peinlech, mee kleng heescht, bis datt ech esou Ufank 20 war. Jo. A wat hues de du geduecht? Bah,
Wann een et e bësse chronologesch kuckt, wat ech am Ufank, wou ech sexuell aktiv ginn, geduecht hunn iwwer Sex, ass, dass et esou ausgesäit wéi am Porno. Well natierlech, dat war dat eenzegt Beispill vu Sex, wat ech hat. A meng Elteren hunn net mat mir iwwer Sex geschwat. Virun denge Frënn, wann s de 15 Joer al bass, méchs de natierlech esou, wéi wann s de alles weess. Heescht, do schwätz de och net éierlech iwwer Sex. Dat heescht, am Fong ass et wierklech schwéier, ausser du sichs no geziilte gudden Informatiounen, fir iergendwéi erauszefannen, Wéi funktionéiert reale Sex iwwerhaapt? Dat heescht, wat ech geduecht hunn, ass, dass gudde Sex ass, dass een zum Schluss en Orgasmus huet, wou een mega haart jäizt, well et esou super ass. An dass et esou eppes ass, wéi och an de Filmer, wou ee sech kann esou krass fale loossen an wou alles iergendwéi automatesch passéiert. An Ja. Ja, wou et iergendwéi sou eng Performance ass einfach. Ja.
Also bei mir ass et haaptsächlech gepräägt gewiescht duerch Filmer a Serien. Mee jo, et ass wéi s du sees eben, dass alles esou, dass keng wierklech Kommunikatioun muss stattfannen, dass all Mënsch weess, wat e maache soll an alles reibungslos ofleeft, alles komplett harmonesch ass. Gutt Musek am Hannergrond leeft, wat och ëmmer, Käerzen u sinn, ech weess et net. Bon, et hänkt natierlech och ëmmer dovun of, wéi ee Genre vu Film oder vun Zeen et ass, mee. Maacht dat net, Käerze si geféierlech! Okay, random.
Also wann ee e bëssen oppasst, mengen ech, wann ee mat Käerzen ëmgoe kann, da kann een och e puer Käerze vläicht iergendswou brenne loossen. Vläicht net direkt um Nuetsdësch esou, wou ee se kéint ëmgeheien, mee voilà, Dir verstitt, wat ech mengen. Jo, an ech mengen, et läit jo och e bëssen an der Natur vum Film, egal ob pornografesch oder net, dass et iergendwéi esou e Schäin oprechterhält an dass et iergendwou eng Performance ass an dass et halt quasi, dat mécht jo och de Reiz aus, net esou mega vill deelweis mam reale Liewen ze dinn huet. Fir mech war dat halt wierklech blöd, well ech dunn ëmmer domadder beschäftegt war mer ze iwwerleeën, oh Merde, mee wéi wéi gesäit dat elo aus oder wéi soll dat elo ausgesinn? An am Fong dat dozou gefouert huet, datt ech ni bei mir war. Mee d'Definitioun vu guddem Sex fir mech war, gudde Sex ass wann déi aner Persoun fonnt huet, datt de Sex gutt war.
Genau, wat esou engersäits eng mega iwwerflächlech Aart a Weis ass fir mat Leit a Kontakt ze trieden, an anerersäits mécht, datt ech guer net op mech selwer gekuckt hunn a guer net gekuckt hunn, sou, ah Moment, mee wat wëll ech grad am Fong an deem Moment, wat gefält mir, wat fillt sech gutt un, wat kéint ee besser maachen, well ech déi ganz Zäit driwwer nogeduecht hunn, gefält dat der anerer Persoun, passt dat, wéi soll ech dat elo maachen? Jo, genau, an eréischt am Nachhinein oft verstanen hunn, sou, Dat war kee gudde Sex.
ja, dat ass eng traureg Erkenntnis. Also wat mech mega gepräägt huet, ass och, dass déi Virstellung, dass de muss iergendswou hikommen. Ja. Äh, et gëtt en Ziel, Ja. nämlech en Orgasmus ze hunn. An alles virdrun ass eigentlech niewesächlech an einfach déi Virstellung vun einfach de Moment genéissen an och wann ee vläicht keen Orgasmus hunn, dann trotzdem kënnen eng gutt Zäit ze hunn a sech einfach drop anzeloossen an dass eben dee ganze Prozess, fir et emol esou technesch auszedrécken, mee einfach de Sex u sech, déi ganz Erfarung eppes Angenehmes ka sinn an dass et net einfach en, jo, en Zil gëtt, wat een erreeche muss. Jo. Also mat der Fro, wat gudde Sex u sech ass, hänkt natierlech och d'Fro zesummen, wat e gutt Sexliewen ass an enger Koppel. Do ass mir virun allem vermëttelt ginn, duerch Filmer natierlech haaptsächlech, wat méi oft, wat besser.
An wat e méi laang dauert, wat besser. Jo.
Wat méi wëll an extatesch, wat besser. Jo.
An ech fannen, do huet een halt esou genau ee Muster, deem ee wierklech entsprieche kann, fir datt et also als erfëllend Sexliewe gesi ginn ass. An alles wat esou aus dem Muster erausfällt, zum Beispill, ech weess net, wann ee Sex huet deen traureg ass, wann ee Sex huet dee mega weird ass awer trotzdem schéin, wann et net mat engem Orgasmus ophält, wann, keng Anung, et nëmmen eemol am Mount ass. Oder just 10 Minuten dauert. Jo, dann ass dat alles iergendwéi net gutt, weird, peinlech, prüde. Dat ass och esou eppes, also esou dat Gefill vun et muss een iergendwéi alles matmaachen, wat ee mengt oder wat déi Persoun freet, well ee jo soss kéint Prüde sinn an am beschten och nach mega vill dobäi stöne, well sou weise jo, dass et gutt ass.
Ja. Ja, domat hänkt jo och vill, mengen ech, zesummen, dass vill Fraen haaptsächlech Orgasme faken. Also ginn natierlech extrem vill Grënn, firwat Leit dat maachen, mee ee vun de Grënn ass sécherlech, fir. sengem Partner ze signaliséieren, dass et engem gefält, fir dass dee sech net, fir dass deen net enttäuscht ass, fir dass deen net d'Gefill huet, versot ze hunn. Also einfach fir ze maachen, dass dee sech gutt fillt. Also ech mengen, bei Sex ass natierlech eng gewësse Kommunikatioun a vläicht och d'Bestätegung vu sengem Partner wichteg. Mee jo, wann een natierlech seng eege Bedürfnisser ze vill zeréckstellt, dann ass et natierlech erëm schlecht. Jo, virun allem deen Drock, en Orgasmus mussen ze faken, well een där Persoun wëll signaliséieren, well ee se natierlech gär huet oder se iergendwéi wëll frou maachen, Hey, dat war gutt an et gefält mer. Oder och einfach heiansdo fir ze soen, Hm, okay, ech hätt elo gär, dass et ophält, well am Fong kann ech der grad net soen, wat ech grad wëll an ech kann dat grad net ëmsetzen. Ass eppes, wat mir mega, mega vill a wierklech mega laang geschitt ass, bis nach virun e puer Joer. An Et ass wierklech sou, datt ech nach ni en Orgasmus hat, e reellen, mee ëmmer nëmmen e gefakte mat Männer sou. An och am Ufank, wou ech ugefaangen hu Sex mat Fraen ze hunn, ass et mer mega schwéier gefall aus deem Performativen erauszekommen a wierklech dorobber ze lauschteren, wat wëll ech grad, an probéieren ze kucken, sou wéi kann ech där anerer Persoun dat soen. an ech wierklech bis dass ech Ufang 20 war nëmmen en Orgasmus duerch Masturbéieren hat. Mhm. Um, wat okay ass wat ich mein, okay ass mir ech also so ech hun la geduercht et wär meng Schold an wär irgend es falsch ja, dat ass, dat ass äh, Problem ja an ech la geduercht ech machen irgend es falsch an ech ka keen erfüllen Sexliewen hunn well Jo genau, einfach déi Saachen déi s du ugebuede kriss un Biller, Musteren an esou weider net fir mech gepasst hunn. Jo jo genau, jo et ass einfach mega wichteg dass ee sech selwer kenne léiert an och sech léisst einfach vun esou bestëmmtenen Idealvirstellungen déi ee vermëttelt kritt, wéi zum Beispill och dass de wann s de Sex hues mat enger Persoun, dass s de dann noutgedrongen, wann s de en Orgasmus hues, dee muss duerch Stimulatioun duerch déi Persoun kréien, dass et zum Beispill net kann esou sinn, dass s du masturbéiers an der Präsenz vun där Persoun, wat och eng absolut valabel Aart a Weis ass. Also ech mengen, dat ass einfach wat, wat sech perséinlech gutt ufillt, wann, wann een denkt, okay, ech weess einfach besser, wéi ech uge, wëll ugepak ginn an. Ech hu lo Loscht dorobber, dann kann een dat absolut esou maachen. Jo, well dat war zum Beispill meng Strategie, fir dann effektiv kënnen Orgasmen ze hu mat anere Persounen, dass ech fir d'éischt ugefaangen hunn ze masturbéieren an halt mol an der Präsenz vun enger anerer Persoun en Orgasmus ze hunn. Well ech mengen, dat ass jo och, wann, wann déi aner Persoun dat cool fënnt a wann déi aner Persoun dat untëllend fënnt, a si ka jo trotzdem och nach Saache maachen, jee nodeem wéi et fir déi äh, Leit, déi involvéiert si, passt. Mhm. Mee so, ech mengen, et kann een trotzdem wierklech vill léieren, einfach wann ee kuckt, a wann een enger anerer Persoun nokuckt, am Gaangen dat ze maachen, wat se vläicht jorelaang geléiert huet, wat se gären huet. Ja, genau. An ähm, ech fannen et schued, dass dat nach ëmmer so tabuiséiert ass quasi, Ja. ähm, well et so behaft ass mat, ah ja, mit dann ass kee gute Sex, well déi aner Persoun kann der net déi Erfëllung ginn, déi Ja, du brauchst. ja.
Bon, voilà, souvill zu wat eis vermëttelt ginn ass, wat gudde Sex ass a Filmer oder soss iergendswéi duerch eis Erfarungen. Ech hu bëssen driwwer nogeduecht, wat mir perséinlech vermëttelt ginn ass, wat schlechte Sex ass. Meeschtens ass et, well den Typ keng Erektioun krut. Dat ass esou, meng ech, am aller, aller meeschten, am aller, aller heefegsten de Fall. Ja, kënnt mer vir, wéi wann ech déi Zeen schonn honnert gesinn hätt. Ja, voilà. Ja.
An de Problem domadder ass, ass jo, dass nëmme well ee grad net viischt gëtt oder eng keng Erektioun huet, dat jo net onbedéngt heescht, dass ee kee keng Loscht op Sex huet an dass et esou ass, also ech fannen dat beschreift zimlech gutt esou wat als Sex ugesi gëtt, nämlech dass du muss e Penis oder iergend en aneren Géigenstand oder eng Hand hunn oder iergend eppes fir penetrative Sex ze hunn an iergendwou eran ze stiechen a wann dat, also wann déi, net d'Prämiss, mä. De Critère, jo. Wann dee Critère net erfëllt ass, da kann ee kee Sex hunn. Nee. Egal ob een dat grad wëll oder net. Jo, domat hänkt jo och zesummen, datt ee kee Sex kann hunn, wann. een seng Menstruatioun huet, also ja. voilà, dass soubal et net op déi üblech Aart a Weis kann oflafen duerch äh, vaginal Penetratioun, dann ja, also driwwer, dann ja. muss een ophalen, dann muss een äh, et vläicht äh, den Dag drop enker probéieren. de Moment ass da jedenfalls ruinéiert. Ja.
An all Mënsch fillt sech schlecht. Dann eng aner Form vu schlechtem Sex, déi mer agefall ass, ass iergend eng Form vu Stéierung, also datt déi zwee, déi am Bett leien oder wéi vill och ëmmer, erwëscht ginn, datt zum Beispill en Elterendeel erakënnt oder de Partner vun engem vun hinnen heemkënnt. Jo, dat ass esou déi zweetheefegst Form, déi mer agefall ass. An dann déi drëttheefegst, Bon, déi ass vläicht och méi heefeg wéi erwëscht ze ginn, ech weess et net. Mee dass bei Heterosex, dass d'Fra einfach nëmmen do läit an et souzesoen iwwer sech ergoe léisst an einfach offensichtlech kee Spaass drun huet an de Mann dat guer net mierkt, hien komplett op seng Käschte kënnt, en Orgasmus huet, soubal en Orgasmus huet. Erofrullt.
Jo, erofrullt an. seet wéi war ech oder ech si sou eppes yeah. an d'Fra ähm, hien him irgend eng bestätegend Äntwert gëtt. Ja. Ja, an ech fand dat weist, äh, wéi man man enger sexpositiver Gesellschaft liewen, déi der Konsens wichtig ass, well also Konsens ass jo, wanns du en enthusiastischen Ja kriss. So an die meescht Leit halen einfach nëmmen dann op, wa se dann esou en expliziten Nee kréien, mee och wann et esou en zögerleche Jo ass, op wann déi aner Persoun näischt seet, wa se apathesch ass, wa se net mat dir interagéiert. Also d'Absence vun engem Nee ass net automatesch e Jo. An ech fannen, dat, dat hätt ee mir emol missten éischter soen, well ech mengen, dann hätt ech mer vill schlechte Sex erspuert. deen net onbedéngt konsensual war, wat, wat ech awer an deem Moment net realiséiert hunn, ja. well dat, dat net dat ass, wat ech geléiert hat. Ja.
An also ech, ech verstinn och net, wéi Leit kënne soen, ja mit so, dat mëcht dann iergendeppes futti, well ween huet Loscht mat enger Persoun Sex ze hunn, déi net wierklech Loscht huet Sex mat dir ze hunn? A wann iergend ee mir dat seet, da sinn ech esou, wow, Moment, ech wéilt net mat dir Sex hunn, well du kanns, also dir ass schäisegal, ob ech géing mäin Averständnis ginn oder net. Mm. Dat ass wierklech esou. Dat ass, mengen ech, och eppes, wat eis kulturell vermëttelt gëtt, einfach, dass Frae keng eege Sexualitéit hunn a keng eege sexuell Bedürfnisser an dass se haaptsächlech op Männer reagéieren, also a virun allem, jo, passiv sinn an dee Moment, dat guer net, also vläicht oft vu verschiddene Männer wouer geholl gëtt als, Meng Partnerin huet grad eigentlech net wierklech Loscht op Sex, well se dat vläicht esou. geléiert hunn, dass Fraen eben passiv sinn an am Bett an. Ja, an dass ee muss, dass ee se muss iwwerrieden. Ja. Ja, an ech, also ech fannen virun allem och déi Opdeelung vun aktiv-passiv, also wann passiv heescht nëmmen do leien, näischt soen, net mat dir interagéieren, dann heescht dat, déi Persoun huet grad kee Spaass beim Sex méi. Wa passiv sinn heescht, dass de eppes an der ophëlt, dass de muss spieren wéi et der geet, wann s dass de der anerer Persoun kanns soen, maach et esou oder esou. Also ech fannen passiv sinn ass trotzdem en aktiven Deel vun vun engem sexuellen Erliefnis an net onbedéngt e mannerwäertegen Deel. Et gëtt en einfach e krassen Ënnerscheed vu keng quasi agéierend Roll hunn an deem Sënn, dass de dech mega vill beweegs beim Sex am Verglach zu Du léiss et iwwert dech ergoen. Jo, mee Stéchwuert passiv.
Kloer kann et mol virkomme beim Sex, datt ee grad méi mécht wéi deen aneren, mee et ass awer schonn esou, datt eis och duerch Popkultur vermëttelt gëtt, datt de Mann éischter, also bei Heterosex, de Mann éischter deen ass, deen aktiv ass an d'Fra, déi passiv ass, an also einfach als Norm. An dass dat eben och esou e Muster ass, an dat vill Leit erafalen, beziehungsweise dat vill Leit probéieren ze reproduzéieren, wou et och souzesoen als Ugrëff op dat, déi eege Geschlechtsidentitéit empfonnt gëtt, fir do dergéint ze goen, also wou dat einfach. ondenkbar ass fir verschidden heterosexuell Koppelen, fir dat eng Kéier ëmzedréien, wou dat wierklech ëmmer an deem feste Schema bleift a sech och nëmmen an deem Muster déi entspriechend Leit wuel fille kënnen. Jo, bah ech mengen dat huet vill mat och Veronsécherung ze dinn, well also déi Männlechkeet déi, déi als, wéi och ëmmer toxesch Männlechkeet zum Beispill beschreiwe kann, baséiert jo dorobber, dass de déi ganzen Zäit muss deng Stäerkt an deng Aktivitéit behaapten. A quasi net aktiv ze sinn, ass dann an deem Verständnis gläichgesat mat net männlech sinn. Jo, genau wéi mat der Erektiouns. Ja, wat jo einfach eng Angscht an eng Veronsécherung ass. Vun Net-Erektioun, jo. Jo, am Fong, et jidderengem, mengen ech, géing gutt doen, wann een einfach kéint Sex hunn. an där Dynamik, no där ee sech grad fillt. Jo, mee et ass mega schwéier. Also ech mengen, et ass jo näischt, et ass een net iergendswéi domm oder wat och ëmmer, wann een dat net mécht, mee et ass awer schonn eppes, wat ee sech vläicht sollt bewosst sinn, dass een einfach extrem vill dovu gepräägt ass an dass nëmme well engem dat vermëttelt gëtt, dass dat, Dass et esou soll sinn, dass dat net onbedéngt dat muss si wat ee selwer wëll maachen. Mee wann een et wëll maachen, wann zwee sexuell Partner sech domat wuel fillen, firwat net? Also ech fannen et och perséinlech mega schwéier an ech mengen Sexualitéit ass mäi Beruff. Ech schwätzen de ganzen Dag, all Dag iwwer Sex mat iergendwelche frieme Leit, Jugendlechen um Radio an trotzdeem fannen ech et mega schwéier, am perséinleche Liewen, aus sou Musteren, déi s de vun der Gesellschaft, vun dengen Elteren, vu Filmer, vu Pornen, vu weem och ëmmer, vun denge Kollegen, vun dir selwer einfach geléiert hues ze entléieren an do net eranzefalen. An egal mat wéi engem Geschlecht s de Sex huet, also ech géing et net onbedéngt och nëmmen op heterosexuelle Sex.
Bon, fir net elo déi ganz Folleg just iwwer Heterosex ze schwätzen, Et ginn och ganz problematesch Duerstellunge vun homosexuelle Sexaktivitéiten.
Haut schwätzen ech iwwer meng homosexuell Sexaktivitéiten. Voilà.
Dat éischt, wat mer afält, ass La vie d'Adèle. Bon, do ass et manner de Sex u sech, woubäi dat och problematesch ass, well dat och erëm esou, si hunn fir d'éischt Sex, déi zwou Protagonistinnen, An et ass si, wann se et schon 100 mol gemaach haten, yeah. se mussen iwwer näischt schwätzen an yeah. et ass einfach ja sou extrem performativ an pornografesch an äh, och einfach wie et gefilmt ass, äh, dat einfach aus enger männlecher Perspektiv, das ganz anescht gefilmt wie de Recht vum Film, huet mech mega rose gemaach. Fir déi Leit déi nolauschteren, La Vida D'elle heescht och Blue is the warmest color an an der Sexzeen gesäit ee gréisstendeels eppes wat een nennt Chéier. Dat heescht datt. Net just, si hunn och Oralsex. Jo, mee also vill einfach. Déi Positioun, wou quasi wéi zwou Schéieren, déi zwee Been vun de Protagonistinnen, auserneen an esou schif openeen sinn, dass hir Vulven sech quasi beréieren, esou. An ausser an deem Film hunn ech dat, mengen ech, ëmmer nëmmen am Porno gesinn. Hm. Also d'Recherche vum Regisseur war net besonnesch gutt. Et ass keng sou onüblech sexuell Praktik. Jo, mee et ass keng Praktik, déi s de fir d'éischt Kéier méchs, wann s de mat mir Sex hues. A virun allem Vulva-u-Vulva-Sex funktionéiert och anescht wéi an där schéier Positioun, wou s de dech muss mega verrenken. Et hänkt vun de Leit of, hunn ech gelies. Also d'Kierpere musse beienee passen, well Et, je nodeem, ass et einfach net méiglech, dass sech d'Vulven beréieren, mee jo, heiansdo geet et. Ah, ech war grad eppes soen, ech weess et net. I don't know, Kelly, I don't know! Ah jo, generell, wat ech bäigeléiert hunn iwwer gudde Sex ass, oder iwwer Sex, wéi och ëmmer, Et ass ok, wann et déi éischt Kéier net. gutt ass. Also dat ass, yeah. dat seet näischt iwwer d'sexuell Kompatibilitéit zwëschen zwee Leit aus, well. Oder iwwer sexuell Kompetenzen. Ja, et ass einfach e Léierprozess. Äh, et muss e kommunizéieren, et muss e Sachen ausprobéieren, et kann och mol schief goen. Wat ech perséinlech als extrem ähm, Hëllefräich empfonnt hunn, ass, dass een dono driwwer schwätzt, Wat huet mer gefall, wat huet mer net gefall, wat kéinte mer an Zukunft maachen? Also einfach, dass ee wierklech en oppenen, dass een esouwuel am Virfeld driwwer schwätzt, wat déi jeeweileg Erwaardunge sinn oder déi jeeweileg Ängscht, wéi och wärenddeems, mee awer och dono. Ja. An doduerch
besteet d'Méiglechkeet, jo, dass ee sech méi openeen astëmmt, dass ee sech nach besser kenneléiert, well heiansdo ass et opgrond vun enger non-verbaler Reaktioun net onbedéngt definitiv erkennbar, ob dat elo gutt war, ob dat och an Zukunft erwënscht ass, ob déi Persoun dat do ëmmer wëll oder nëmmen heiansdo oder just an deem Moment an dono ni méi, wat och ëmmer. Also et ass scho gutt, einfach en oppenen Dialog doriwwer ze hunn. Well ech mengen, et ass jo och mega schwéier, wann s de déi éischt Kéier mat engem Sex hues, hues de nëmmen ee Prezedenzfall, aus deem s de kanns ausleeden, wat déi Persoun gär huet a wat net. An all Kierper funktionéiert och e bëssen anescht. Also sou Orgasmen zum Beispill fannen ech och esou komplizéiert, well all Persoun huet aner Saache gär fir zum Orgasmus ze kommen. Du muss aner Saache maachen, Schnellegkeet, Drock, wat och ëmmer. Dass et ass mega ënnerschiddlech an dann och wéi den Orgasmus ass, wéi laang en dauert, ob een nach soll weidermaache wann den Orgasmus ugefaangen huet. Verschidde Leit si sou, Maach weider, well soss hunn ech kee gudden Orgasmus. Aner Leit sinn esou, Pak mech net méi un! Ja.
Dat ass wierklech, dat ass mega ënnerschiddlech. Ja, ja.
Natierlech, d'Grondlag vun deem Ganzen ass, datt ee sech géigesäiteg vertraut, sech och traut vläicht Saachen unzeschwätzen, déi ee wëll anescht hunn. Also ech mengen, dat ass vill méi schwéier wéi ze soen, Dat do hunn ech mega gutt fonnt a maach dat weider, wéi ze soen, Dat do hat ech net esou gär, maach dat wann's giff net méi. Oder Genre einfach eng ganz nei Sexualpraktik anzeféieren yeah. an Sexliewen an ech kann aus perséinlecher Erfahrung nëmme soen, es mega wichteg doriwwer ze schwätzen, och wann een d'Gefill huet, dat wat ech gär, gär hunn ass vläicht net dat wat mäi Sexualpartner gär huet, well heiansdo, oder Sexualpartnerin a mengem Fall, well heiansdo gëtt een iwwerrascht, also heiansdo yeah. oder. léiert een sech och selwer kennen, well eng Persoun eppes proposéiert, wat ee selwer nach ni gemaach huet, a bémol mierkt een, Ha, dat gefält mir eigentlech och sou, ech hat keng Anung. Jo.
Also et soll een ëmmer oppe sinn fir Iwwerraschungen, well et kann een ëmmer nach eppes Neies iwwer sech selwer kennenléieren. Jo, also an dat ass och op jidde Fall meng Erfarung, well ech hunn natierlech am Laf vu mengem sexuell aktive Liewen méi Saache fonnt, déi mer gefall hunn, an dat war meeschtens, well ech mech getraut hunn, eppes unzeschwätzen oder well ech mech getraut hunn, eppes ze maachen, wou ech mer net onbedéngt sécher war, ob et mer gefält, ob et der anerer Persoun gefält a wou ech einfach gesot hunn, hey, kënne mer dat do an dat do maachen, kënne mer dat ausprobéieren? An dass esou, et ass wierklech och keen Drama, wann et dann net passt, esou, well dann hält een einfach op, et schwätzt een driwwer Also dat ka vläicht nach Nowéien hunn, mee et ass esou, ech mengen, ech hunn, ech hunn d'Gefill, gëtt esou eng grouss Angscht, iergendeppes falsch ze maachen, am Sënn vun iergendeppes ze maachen, wat déi aner Persoun net wëll oder wou net passt a firwat een dann net driwwer schwätzt. Mee dat ass jo also genau de Géigendeel vu wat een am Fong soll maachen. An dat Eenzegt, wat ee ka falsch maachen, ass, et net unzeschwätzen, sech net ze vertrauen an net éierlech mateneen ze sinn.
An ech denken, dat ass och esou dat, wat, wat ech. am meeschte bäigeléiert hunn, esou déi Éierlechkeet, souwuel mat mir selwer, also wierklech och bei mir ze sinn an ze kucken, esou, ah Moment, wat wëll ech grad, wëll ech dat, wëll ech dat net, mee och einfach vis-à-vis vun där anerer Persoun a keng Angscht ze hunn ze soen, esou, dat gefält mer net, well ab deem Moment, wou ech geléiert hunn ze soen, dat gefält mer net, ass mäin Sexliewen esou vill besser ginn. Also bei mir war et am Ufank, also éier ech déi éischte Kéier Sex hat, war et fir mech esou ok, ech si lo an engem Alter, wou et eigentlech normal wier, dass ech schonn eng Kéier Sex gehat sollt hunn. An du hunn ech mir eng Persoun erausgesicht, jo, well dat war fir mech einfach esou, et ass elo un der Zäit. Ech sinn, et ass komesch, wann ech net elo mol sou lues Sex hat an et war einfach vu vir bis hannen net gutt, et war einfach aus deene komplett falsche Grënn an ech mengen dat ass einfach generell e Problem, wann een einfach aus deene falsche Grënn, well ee sech selwer ënner Drock sëtzt, well ee sech ënner Drock gesat fillt. Ech mengen dat gëtt vill ënnerschat, wéi een Impakt och einfach sou gesellschaftlech Erwaardungen un een hunn, datt een denkt, ech muss dat elo maachen. Jo absolut, also ech hat och mat 15, 16 d'Gefill ah dat ass eng Erfahrung déi een eng Kéier muss gemat hunn an mech dann quasi dozou gezwonge gefillt hunn mech elo mol fir Sex ze interesséieren sou an et kléngt mega banal mee eppes wat ech wierklech bäigeléiert hunn An deem leschte Joerzéngt, wou ech Sex hat, ass nëmme Sex ze hunn, wann ech och wierklech Loscht drop hunn. An also esou war et op jidde Fall fir mech oft, dass ech d'Gefill hat, esou, bah, ech sinn awer frou mat där Persoun an à la base fannen ech déi Persoun och attraktiv an hu gäre mat hir Sex. Okay, wat schwätzt da elo dergéint, fir Sex ze hunn? Esou. Dat ass absolut bescheuert, mee also esou funktionéiert et awer. Generell ass et keng gutt Idee Sex ze hunn an engem Zoustand an deem een net kann Entscheedungen treffen, sou wann ee strack ass oder yeah. ënner Drogen yeah. Afloss steet. Ja obwuel vill, vill Leit dann vill Sex der Leit hunn.
ja vill Leit grad dann Sex hunn. Ja mé ech menge wann ze nëmmi kanns riicht goe, wann ze dech muss iwwerginn, wann ze regelméisseg aschléifs. Yeah. Ähm, dann ass un der anerer Persoun fir sech ëm dech ze këmmeren an net fir deng Situatioun ja, auszen also, déi ass am selwechten Zustand. Zu Alkohol mëscht mat ënnerschiddleche Leit ënnerschiddlech Saachen an dofir ass mega schwéier fannen ech do eng Grenz ze zéien. Ja. Mee also, ginn awer einfach kloer Signaler, wou et so ass so, déi Persoun ka grad net awëllege mat der Sex hunn, och wann se ja seet. Ja. Et mécht mech rosen, dass heiansdo so Leit soen se ja, mee si huet awer ja gesot äh, an hie wollt dat an äh, Ja. Ja, dat héiert een och oft bei ähm, sexuellen Mëssbräich, ähm, Ja. wo da gesot gëtt, also wo dann eng erwuesse Persoun seet, ja, mee de 14-jährige Jong oder dat 15-jährigt Mädchen äh, wollt dat awer och. Sex ass eréischt zu Lëtzebuerg ab u 16 legal, egal wéi een Alter déi aner Persoun huet. Ähm, an tëscht 16 an 18 gëtt et esou Eng Regelung, dass soubal et e Muechtverhältnis gëtt, sief dat däi Proff, sief dat deng Trainerin. Mee och wann s de méi al bass, also als Student. Jo, mee esou dann, also dann kanns de halt quasi legal verfollegt ginn, tëschent 16 an 18, also an einfach verurteelt ginn esou. An och dono ass et awer nach esou, wann et däi Chef ass, keng Anung, wann et iergendeng berühmt Persoun ass oder eng Persoun, zu där s de opkucks oder esou. Voilà, also mat 14 Sex hunn ganz kloer ze man also ech mengen onofhängeg vun wéi d'Kommunikatioun ass a wéi hei an do ass et ginn einfach Fäll do ass et yeah. einfach ni gudde Sex also oder yeah. das einfach näicht wat sollt stattfannen voilà yeah. just ass der enker äh, klipper kloer gesot ass fir ofzeschleessen wat man nach agefall ass wat gudde Sex fir mech oder ausmëcht ass sech Zäit ze losen dat klengt ultra Klischee klengt wég mega Klischee mé so Wann een déi ganzen Zäit d'Gefill huet, sou, okay, ech muss elo drop lauschteren, wat wëll ech, wat wëll déi aner Persoun, sollen mer Positioun wiesselen, ass dat do elo gutt an esou, heiansdo brauch een och einfach eng Minutt, fir ze kucken, fillt sech dat elo gutt un oder net. Dat ass wierklech esou, ech weess net ëmmer direkt, ass dat elo nice oder net, mee et brauch halt heiansdo 10, 20, 30 Sekonnen, bis datt ech där anerer Persoun soe kann, maach weider, jo oder nee. Voilà. Wou een an esou engem Groberäich ass. Et gi Saachen wierklech, déi fillen sech neutral un, Bis dass se sech mega gudd ufillen. Oder halt och net.
Voilà, also mee et ginn där Saachen. Yeah. An do ass et wichteg einfach et net ze iwwerstierzen an net zevill ongedëlleg ze sinn. Ja. Um, an et auszeschwätzen. Dat ass eng Saach déi ech mega vill hu misste léieren. An am Ufank war et mer wierklech esou peinlech ze soen, Pak meng Vulva do an do un, ma dat hei an dat hei. Et war wierklech esou eng krass Iwwerwannung. An et ass nach all Kéiers, wann ech mat enger neier Persoun Sex hunn, ëmmer esou e bëssen opreegend dee Moment, wou s de Sex hues an dann ufänks mateneen ze schwätzen, well s de net weess, wéi reagéiert déi Persoun mateneen, wéi ass déi Kommunikatioun, verbal an non-verbal, tëschent dir an där Persoun. Sou, mee et war wierklech esou, Ech mengen dat war mat dat schwéierst fir mech, ze léieren ze schwätze beim Sex an dass dat net weird ass. Jo, an och zu der anerer Persoun ze soen, weis mir wéi s de wëlls ugepaakt ginn. Jo, Dat ass och jo. esou eppes, esou, well du sees jo Masturbéier virum Erwonschgelift. An Jo. dat ass och einfach esou eppes, wat, jo, komesch ka sinn am éischte Moment. Jo, natierlech ass et komesch, well dat si keng Saachen, déi s de jeemools iergendwou gesäis an och mega wéineg héiers einfach. Dofir, also, wouhir solls de wëssen, dass dat. e cleveren Deel an e wichtegen Deel vu Sex ass. Ja, ja.
Okay.
Bon, mir hoffen, mir hunn Iech e klengen Abléck ginn, wat gudde Sex ka sinn a wat schlechte Sex ka sinn. Well ech mengen natierlech, gudde Sex ass fir jiddereen och e bëssen eppes aneschters. Ganz genau.
An et verännert sech jo och ëmmer fir een. Also fréier hat ech Vanillesglace mega gär, elo deen hunn ech am Mee mega gutt fonnt a lo ass einfach Jughurtsglace dat Bescht, wat ee mer ka ginn. Sou, also. Genau esou ass et mam Sex och. Jo.
Voilà.
Voilà.
Dann.
Bis déi nächste Kéier. Bis déi nächste Kéier.
Dir hutt nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreift eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert ouni dass mer är Nimm nennen. An iwwer Feedback freeë mir eis natierlech och. Dir fannt méi wéi sex op Facebook, op Instagram an um Site sexpodcast.lu. Oder op all äre gewinnte Podcast-Plattformen. Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Ëmmer freides mëttes um 3 an dënschdes owes um 6 op der Antenn vum Radio Ara. Mat frëndlecher Ënnerstëtzung vum CSAS, dem nationale Referenzzenter fir d'Promotioun vun der affektiver a sexueller Gesondheet. Finanzéiert vun der Oeuvre Grande-Duchesse Charlotte. Den CSAS gëtt all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.